Hello hello ka lo kir leh ta a hei vawiin chu background hi ka rawn siam hluang ui leh huh lo in chhun maw hei ka siam tur hi a han tam khawp a maw hei mi khat vek hi nia zang a man lawi a nih hi heta machine hei hi pawh hi pahnih sawm ngai min la pe zawk zawk a maw khitah serbawnah hian kan lei thin a ih daihna than-- Tah te hianin hei mi hi an tlawm ve an fel ve a. Hei tiang hi a lo ni chu maw? Bekang bikal chu hei tiang hian a lo ni ta a. A bekanga hi kan kang phawt ang a, chumi hnuah kan thur chhuak ang a. A bawlhlo ah chuanin purun var leh sawhthing var kha a ngai lo engmah a ngai lo a, ih masala kha a eng leh a red chilli powder kha a ni tawp mai ni chu maw? Tiang hi chuanin a awlsam awlsam tuk. Chuvang chuan a tawp thlengin in lo en ang a, in lo hlawk pui ngei pawh ka beisei. Tunlai chu pickle siam hian ka buai em em a maw hei inchhung tihfai tur pawhin a la tam lutuk a, hei rum leh lam. Ka hma ah chiah hian in ih store room hi a awm a maw hei mikual. Kan thleng ngai lo ta thil hnawk hnawk chi din chi dang hi kan dah rup a ni. Thawmhnaw hak loh te, bawm chhia te vel maw. August ni sawmhnih paruk ah hian in nau nei tur in ih lo lut tawh reng tia maw ni. Hun hi a chep tawh lutuk a nih chu maw. Hei bikang hi an lo order a siam kha ka duh a nih chu. Dry chilli te pawh ka la siam dawn a chu chu room tih fai ka duh bawk si hei ih. Indeilo hei mah keimah tawp hi pathum vel hi insemzai hi ka chak thin ni chu maw tiang vel chu nia. Nau nei in puah chah na ang a nih chu kha kha milo lo milo lo ti ve la kha in tia mah se ui. Lo tawngkam hi ka thiam lo tuk a han sawi tur vak pawh ka hre lo a bakah tihan a tunah hian a pathum na tur a ni ta ta in ken vak kha a ngai ka ti hran lem lo a keimah chuanin diaper leh puan var pula len chhuah pui tur hak tur ken kha ni mai. Ta chu chu lo chu han ken vak kha ngai lo ni chu maw hei kan lo experience ve tawh na ah khan in aw ti khan kan sawi duah lo ang a pickle siam tur kan ni a bekanga chauh kan lut dawn chuvang chuan in nau thil vel kha chu next video ah kan beisei tura ngai ila ka tum dan chu nia mahse ka hre lo leh ka swer lo nia aw tih ngei ngei chu ka tum ania tih tih ngei ngei ka tum ania in lo chang theuh dawn nia chuan in tunah bekang pickle kan lo siam ang. be kang kha kan lo kang hmasa anga hei tel hi a ngai tam ve deuh hlek a maw a in fry that kha a ngai ve a chuvangin kan chaw te khanin a pherh duh em em a ni chu tel tlem lutuk te chu chu lo a a mawngah te khanin ah a bet ve thin a tel kha a chim pur pawh a ngai chuang lo a a mawi tawk awng vel khanin tel kha kan thlak anga chaw nuam tawkin a nih chu aw. Bekang hi a hmin sa a nih tho avangin mei kha sang thei ang berah kan dang a, rai ro tur a nih tho vangin a sin buai vel kha a ngai lo va, ut hman lo tur khanin kan chawk zung zung ang a. Helai kan bang vel hi chu maw a nawh fai thei loh, ka lo sawi khalh lawk che, nakinah rawng a hran pahin ka la hnawi ang a, video te pawh ka lo dah duh mai thei a, hum, hei hi chu. lo tawp mai mai teh se ti hian maw hemi pakhat hi hei a thil mawm han thli thawh na tan khanin heti hei fian han dah nan ten a tam dawn a dang hian an lo paih vek vek ang a hei sang theng ber a kan dah ang helai a bul hnai hian tingka dah ang maw. indaih loh ni lutuk hei buai chang hi chuanin hei ka fapa hi uai uai hi tiang ka chhum sak tawp zel a tha lo chu ti tho mai la thil dang han siam sakna hun hi ka nei lo ve thei em em a indaih zai loh lutuk hi chuanin a lo awlsam ve em bawk a vawiin chuti hian ei leh phawt mai rawh se. Hei ka chawh dan hi in hrethiam em ti khuan in chawk buan buan lo in a let a leh ngai a nih loh chuan in ih in bikang kan kha in fry tha dawn lo va a pherh kawi vek dawn a nih chu maw a tui dawn lo va chuvang in ti hian in hei ka tih ang hian in umm ti khan bin thawk thawk tur a nih chuh. A suan hun kha engtin nge kan hriat ang kan tih chuanin han chawk ila a zang deuh huh eng a minute chhuan zat tih kha sawi fawk fawk hi har vai a chuvangin pian alu te pawh kan lo fry ta a min awm tawk vel chu kan hriat theuh ang khati ang vel a nih hunah khanin kan suan tawp vang a hei ka thlithlawrh ang hianin in ti ve ang a hnuaia mawm kha nakinah purun var vel kan nan hian kan hmang leh dawn a chuvangin bekang kha tel mawm lutuk ina lo inchia hnip loh nan khanin ka thlithlawrh dawn a nih chu a.

thin a, kan sil hi ngai leh thin a, maw ai pawh i mawhil tam ve sia hei, kan indang ve bawk sia ti hian mamawh hi tam ve thei luh tuk a, chuvang chuanin mahni duh zawng te pawh hi kan nei ngam lo leh chu maw, duh te chu kan ngah ve lutuk hei skin care te ih eng eng emaw hei thil mawi te chu kan duh ve maw, mahse. Fate tan tih kha ni zel a, hmai tun hei. Ka hmai te hi maw, face wash te i ka hmang ngai lo. Thleng vel chu nia, bakah ka peih lo, ka peih lo ti mai lo. Hei chhuak bak kan nih loh vang hianin, hian tui hian ka phih tawp zel a zinah hian.

Purun var leh saw thin kha ti khan a rual in kan her anga. Tel sa lutuk lo ah kan thlak dawn nia. Tel kha sat lutuk chuan kan thil kan hi ut nghal dawn a. Ut lutuk kha tui lo va a chhung kha tih hmel a ngaih avang in gas a kan chhuang te nih chuan in kan sim anga. A vuai fel ta maw tih ah khan in gas kha kan herh sang vak ang a. Kan chawk deuh char char ang a, a fry ro thleng in kan kang dawn a nih chu ang. Awle hetiang hi a lo ni ta a minute engzat nge chhuan tur tih vel kha hriatthiam a har khawp a kan pu run tam dana zir khan a ni mai a hei ti hian in a rawng khawk in hrethiam ang a khawtiang a lo nih thleng khan in in fry mai ang a tel kha. tam lutuk kha a ngai lo va, a mawngte bet te nih kha chuanin tlem tlemin kan thlak leh meng a, tichuanin a bawl hlo kha ti hianin a i eng leh red chilli powder a Ajino chi te kha kan thlak nghal anga chuanin kan kang hui ve deuh hlek mai lo a nih chumuak a i eng rem vel te kha kan chawk chhuak ve phawt anga tikhan kan kan hnuah bekang kan kan sa kan dah hran kha tikhan kan thlak tawh mai dawn a nih chu a harsa lo em em a ti hianin hei a ho tak lutuk pawh a ni lo va ti hianin. In lo hlawkpui ve ngei pawh ka ring a, in lo siam ve theuh dawn a nia. Bekang hi chu han lan mawi vak ngei na hi awm lo ve hrim hrim a ti hian in hei dum deuh uk mai a mahse hei chu nih dan tur dik tak a nia ût a ni lo va a bekang nihna kha a rawn lang a nih hiê. Kan bekang kan pawh hei a lo dai diak. tawh a ti hianin a daih hnu a lan dan hi ka lo ti lang ve hrim hrim duh a bekang ui cheng rim ang te kha a nam lo a maw tia fry hianin hei bekang ngaih na lo tan pawh khanin a ei theih lutuk a. Ka video te min ngaihhlut sak a tawp thleng min lo en sak thin tu te in za vai chungah lawm tur ka rawn sawi leh a a in thil siam chak te tiang kha ka thiam zawng a nih kha chuan in lo request ve leh zel ang a chuanin next video ah kan inhmu leh theuh dawn nia bye u.